Mobiro konyowa ko kijana Evans jaduong' orenjo midha to gi mama jodala duto kane aduto man ka jothura duto mos nosawore uru opak ruoth eruru kamano ahinya an kaka unabiro kanira nira injogona simo Ni wuoda otho takura ni mane ni ni Evans to ang'o matimre ni nyocha tuo moro ogoye kanyo mane okone moriyud na kosechopo stage 4 makoro onindo ka to yudo ka ne adhi safar kamoro akoni nera ni abro biro Abiro chopo. Nira chopo. Ok achopo koso? Koro ka an ka to an ka nira. Mokwongo. To mar ariyo kendo bende kayudo ka ni an nyawana ka. Nikech eh, nyako miluongo ni Winnie er chung'ani kendo. Chung'ani. Mae nyathi nyamera. Nyamera cha miluongo ni Ana. Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkowa. To maje jaode. Kamano. Koro beda beda piny. Ana no wuon mare iluongo na Juma. Ajuma Lolo, Okiro Magonya, William Amolo Rokoma Rakudho. Ng'ama ne tek mohingo ji te Siaya kae mangima. Ajuma no en Ajuma Wuod Alogo, Wuod Alogo. Alogo Karaila. To Odinga, monyuolo Oginga, be Odinga Karaila. Omiyo koro nyakoni wacha nyamera. To mae koro nyathi nyamera. Ok ne koro miyo achopo ka kwero. Koro an nyawana gi mama. Mama koro anyawana kanira. Erokamano. To nyathi ma Evans ni ji mosewachonu kanyo. En nyathi ma rikni. Nitie rikni gi rikni. Ng'ama rikni to ng'ama rikni. En nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa piero aboro gabiriyo kende nyoro nyoro. To somo maber. Osomo wakil maber. Mochopo kucha kendo nyocha kaka owachonu no nchi en achiel kuom wakinde mag chama mar mar ODM. Kisisi mwasebedogo mang'eny umako jowa koni gi koni ng'eni chama mar siasa wasigu gi chama imako en achiel kuom joma nyicha chungi ni jowa iginego kendo gitimo kata gi- giwegi ka- ka onge pesa momigi sani wach biro ni o ng'ato ni omaki ng'ato ni remand cho kajiado ng'ato cho ni kiambu Ng'ato ni Ruiru, kamano kamano, to winyo kobed gi kama kinde manyalo ringo mapiyo piyo mondo yal ni jogi. Koro nyathino osetiyona motegno ahinya. Emomiyo joka ODM bende owino kobiro ka, oduro ong'wen obiro ka. Wawito ochiel kuom kido ma marwa. Osetiyo matek kendo en to owewa ma- ma- machon mapiyo piyo to mane kaka nochan kamano Koro omiyo nera mos ahinya, motur ahinya kuom lalo nyathini, to mago Nyasaye ma nondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro omiyo kanera kaka chope to kawach weche mang'eny ahinya nikech ni weche mang'eny ma wachre ka gi kacha to sani Kenya ni akre kiki chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko Bang' kane gik moko osenywandre kucha ma ng'ama iluongo ni Chebo Chietha otimo gik motimo, wan wawuok oko mane wan e ndara, ok nyal paro kamano. Moneg nyithiwa mang'eny kabisa, ma moko nobiro iko ka kae to wacho a a ka wadhi nyime gi kama eri, nyithindo mang'eny mabiro tho, jodhi biro tho mang'eny. an awuon ne mtokena ok obar gi risasi apar gachiel odiechieng' achiel mano okelo ng'ato ne sharp shooter to ok mon wacho kendo che dok kendo wacho ko dok kendo kendo wadok kendo to ko akwa dhi kama to jogi watero nyithiwa e nyimi jogo ka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi Nitie yore mang'eny mag nego paka. Nitie yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang' omako nyigwen titime nade? Time nade? Ee, inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tol e ng'ute tidhi dire yath kucha. to be nyalo kawe to ikete kiro gunia to ikete kidi itere e aora kucha okamano miyo pakani nako ni pakani wabiro negi unako ni wabiro negi koso okamano nyicho neno kakro owuok kucha piny otuk piny kwan ni yii yii yii mochopo kama koro joka koro osechopo kama gin akre akre kiki koro yo kuma mokerot kuma mokerot takona uyo ok nyal golo ni kuomi e rot kanyo kapok itimo kaka wadwaro Winjo maber? Winjo maber? Kure gini wacho aneno ka jogasede ndiko gik moko mofuwo ni o ni baba wacho ma kawuono kinya wacho ma kiny kama an pok aloko gik moko nyadiriyo gima wacho en gima achiel pile pile nje na wacho kendo pod loko loko gi dho kisungu mokwongo nang'o kama wachope ni Nyaka wabed piny kaka jo-Kenya. To nitie gik moko ariyo kende. Ka nyocha jowa ka dhi kamacha, odhi nyalo dhi adhiya kamacha, to koro bana ni o ni gini koro thonga to uluongo jo jo jo, jo, jo bude ka. Ni kuyie ni ubiro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kosemako ni i Gin gionge gi miluongo ni tear gas. Gionge gi miluongo ni eh, gi- gi- giluongo ni water, water cannon. En ma lisasi. Ka piny okethre, ka piny okethre, to loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan. Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan ma South mamwelo kani pod ji negre nyaka sani. Somalia nokethe higa mar prochiko gachiel nyaka sani pok olosre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka anawuotho piny mar Afrika ka kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni eh, to mach ema ineno ka gikacha kata idhi ka immigration to mach ne toki kamano to mach ne toki ma en chalo state of emergency. Ok wadwaro kamano thurwa ka. Wadwaro ni mondo jogi walony gi gi yo manyago lony gigo. To ka yo yo machielo chane dhi nyime ka mach to be nyalo dhi mana ka mach. Nichako ni kama wachope ni nyaka bed kama iluongo ni giluongo ni National Convention. National Convention e kama ji dhi betie piny ma ji dhi yale. Ma ji ang'o marach Gima dhi nyime ka ni en loch marach. Nitie katiba to katiba ok, ok, ok, ok, ok luw. Katiba ni waloso to katiba ok luw. Ere kaka wanyalo keto ni mondo katiba mondo luw mondo oti? Koro mama ne wawacho ni wadwa ni mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kucha, nitie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa ma nonegi higa mokadho ka kod ma nyicho negi mag gine gieki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko ma pod nie osiptal nyaka sani nogogi gi bunde higa mokadho ka kata nyocha cha pod nie osiptande sirikal ochul pesa go duto te te. Mar adek nitie cases ma pod ni e, e court Mwana uma haki. Por kesi gini court. Kesi go temo timinadi. Oluar. Mora ngwen. Entie. Jema pande sani podo maki ni cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted. Jikie kuma gintie. Jogi te mondo gony. Mondo wuogi. Waluongo ni condition president gi dho kisungu. Ka mano osetimre ni i, koro ji nyalo ji nyalo loso. Tidhi ang- idhi wacho ang'o? Gik midhi wacho kar manyo Gen Z wacho ok opogre gi gik mane wacho higa mokadho ka. Number one, ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mar ngima ni malo ka- ma- oidho malich ahinya. Jopiny thagre, nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo gik moko duto ni malo, petrol. Mar ariyo en wach mar tich. Kijende mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere sani mapiyo piyo to gima ni diere kucha, jopuonj jomosomo daktache gi nurses nigi shida, inyalo timo nang'o? Mano, mano, mano ajenda namba ariyo. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi, corruption. Corruption ma ng'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa to bang' higa achiel kamani to koro kuto ochalo ochalo okuodo mosenyodho remo madhiang' kucho ogolo kure ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien modal maringo go malich ahinya moro chechande cha to ogero onyiewo udi Nairobi Moto ogero gorofa Siaya, moto ogero palace dala gi reserve kucha Musache to pesa mutachira thecha pesa kubinda kwa holo kati bengi mara bando we need corruption mara ngwen en wach mar ukabila akwede mar oganda mar anyuola mani ka idwa ka ndiko kata polise kata mana gini eh, jolweny kata mana jopuonj to konyine nyingi ni macha olwenjo umidha dokocha macha macha macha mulwa dokocha macha wanyama dokocha macha eh, Hassan moro dokoja nyaka ibed na ng'ane bin ng'ane ikidog koni winjo kamano to sama ichoko osuru to osuru ichoko kuom ji te maonge akwede kaka ichoko osuru kuru baringo kaka ichoko e siaya Kaka ichoke e, e, Kitui, e, kaka ichoke Garissa, kaka ichoke Mombasa. To sama koro ipogo pesani, tipogo ang'aya. Mago gik magin gini kanyo. Mago gik makelo mirima e thurwa ka. Mago gik makelo mirima e thurwa ka. Mago gin gik moko ma onego wach motegno ka ji obet piny. Tae to odhi ng'iyo ni to katiba ni be nitie gik moko mane odong' mane ok olosi. Kane wan Bomas ne waloso katiba maber kabisa to nitie moko mane gibiro mane gidhi giketho. Waduogo gini kama iluongo ni Bomas kuma ne walose katiba mar Kenya. Iluongo ni Bomas draft. Mano nitie gima gima pending maonge gini kucha. Monego ji owachi. Omiyo ok obedo gi contradiction. Koro incha ne an ok awach ni Ruto niya kaka omiyo mok e rot to losa losa mari nyiriembo jogi ka keta keta mari bang'e kucha wan wabiro kelo ni ji kang'o ka waseloso. mosendikre. To koni sani to adwa timo haraka mondo aket jomoko nikech sirikal ok nyal bet maonge joma tiye. We aket mago gi eki bang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e to koro ywa jowa kucha ni mondo odonj kucha. Koro ni kiywa jowa ni ki- jo- jowi ka tich otamo ni rwaka iye kucha to gibedo abeda kanyo to ok ni ang'o ni wa- ni- ni- ni- ni- ni- ni wa- ni wa- wa- wa- wa- wakelogi wagonyogi wagonyogi nikech gidwaro bi watim ang'o wagonyogi watim ang'o watim ang'o agonyogi mondo gidhi kucha mondo giti kucha gi kaka chik mar odm to gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi coalition agreement onge go kodgi. Omiyo ODM pod en kaka ne entie cha en chama mar opinzani, chama mar Azimio nyaka chieng' machielo ka gik moko lokre. Kama wantie ni onge lokruok moro amora mosebeti. And I want to say this so that it can be understood properly. Because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly.

Erouru kamano. Alos mang'eny ahinya. Erouru kamano ahinya. Wadhi kanye? Okang' machielo. Wag mi kanisa. Aya, aya, koro uwinjo wach. Adwa mondo akaw thuolo mondo adwok microphone ni chairman ma funeral committee